Häerzlech wëllkomm zrëck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles a mam Pit. Moien! Moien!
Wéi?
Ma sou, a bei dir? Ma jo!
Tiptop!
Kuerz gebonnen. Kuerz gebonnen, komm mir verléiere keng Zäit. Oh lass geet et hei. Zack, zack, zack. Nee, müssen awer Kaméidi, geet et bis méi chilleg, gemelleg, riwwer sou. An virun allem ganz vill duercherneen, mee dat ass net schlëmm. Dat ass ee mëttlerweil vun eis gewinnt. Absolut.
Déi zwee Lou Nolauschterer, déi mer hunn. Ah, sinn der mëttlerweil e bësse méi, mee. Ja, ech weess.
Mir mussen méi schlecht wéi dass. Mir mussen si och beim Ball halen, ne? Genau, genau.
A fir wat si mer haut hei, mäi Jong? Ma selwecht wéi lescht Kéier, ne? Mir probéieren d'Weltherrschaft un eis ze räissen. Dat ass schéin.
Nee, mir maachen selbstverständlech weider mat eiser Black Metal Episode, wéi mir iech ugekënnegt haten. Hei mer jo lescht Woch den éischten Deel rausbruecht, wou mer e bëssen drop agaange sinn, wat ass Black Metal hei an do, wou kënnt en hier, wéi huet déi éischt Well ausgesinn. An haut fuere mer weider an haut komme mer dann bei déi berühmt-berüchteg zweet Well, déi norwegesch Black Metal Zeen. An mir wäerten dann och nach e bëssen driwwer schwätzen, wou ass de Black Metal higaangen, wéi eng Weeër huet en ageluecht, wéi gesäit en haut aus an esou weider. Dat fannen ech zum Beispill och absolut wichteg, well ech fannen, datt de Black Metal, wéi en an den Nonzeger, iwwert dat mer elo geschwë wäerten diskutéieren, ass et net méi esou ginn, do si mer allen zwee meng ech mat d'accord, mä hautzudags sinn awer e ganze Koup Black Metal Bands dobäi, déi. déi nach ëmmer richteg nice Stuff maachen, ob et elo traditional Black Metal ass oder éischter Post-Black Metal oder Melodic, Atmospheric, wat weess ech. Also d'Spart ass enorm gewuess virun allem. Genau, genau, genau.
Mee dat kënne mer jo dann dunn nokucken. Looss eis mol zeréckgoen an d'Zäit, zurück in die Vergangenheit, an de gudden nördlechen Deel vun der Hemisphär. den kalen kalen Bereich vun Europa jo da wie wie se an Norwegen soen doheem Mittel Mittelerde op Äis
Mittelerde op Äis jo jo jo kann ech novollzéien jo mee mir ginn an Norwegen ne mir ginn an Norwegen wat ass do wat ass Norwegen. Norwegen ass e Land, dat Noper mat Schweden an ech menge mat Russland och. Russland? Ganz uewen? Nee, nee, nee, dat ass just mat Schweden. Pardon, um Gottes Wëllen, meng geographesch Kenntnisser sinn net esou gutt do an deem Eck. A mam Mier mécht et och Grenzen. Ech menge mat soss näischt.
Nee. Äh, jo, wou fänkt een do un? Do gëtt just eng Band, mat där een kann ufänken. Déi jo. éischt, déi do war, ja. dat ass Mayhem.
The True Mayhem. The True Mayhem, genau. Déi richteg.
Ver verstoppt an hirem Logo, The True Mayhem, jo. Jo.
Äh, 1900.
84 scho gegrënnt, dat heescht relativ fréi dobei. 87 hate se hir éischt EP erausbruecht, Death Crush. Déi, jo, dat kanns de dommels nach net wierklech als Black Metal bezeechnen, wéi en haut ass oder wéi en sech duerno entwéckelt huet. Et war zimmlech ranzeg Musek, zimmlech chaotesch Musek. Och mega vill Hardcore an se dran. Jo, jo, immens punkig. Hardcore Punk, jo.
Genau, genau, genau.
An jo, si haten sech natierlech vun all deene Bands beaflosst gefillt, déi mer schonn an der éischter Folg erwähnt hunn, Venom, Hellhammer an esou weider, Backbone, blablabla. Kreator, Destruction an esou weider, jo. Genau, genau, genau.
An jo, an Norwegen hat sech dann eng kleng Zeen gebilt, kann een esou soen. Dee bekannteste Personnage vun domols war den Oystein Arseth, deen ech am léifste fir de Rescht vun dëser Episod als säi Stagenumm Euronymous géif nennen, wou en als meescht bekannt ass. Mat him haten sech dann nach e puer Leit, et hätt sech einfach esou eng kleng Zeen entwéckelt gehat. Domols gouf et jo nach keen. Keen Internet an näischt, gell? Jiddfereen huet alt eben esou eragelouschert, wat e fonnt huet. An dann hu sech d'Leit esou eben kennegeléiert, hunn déi ënnert anerem, oh kuck, deen huet en Venom T-Shirt un, oh kuck, deen huet en Bathory Badge op senger Jackett, gell? Komm, mir schwätze mol mat deem. An esou hat sech eng kleng Zeen gebilt gehat. Dobäi muss ee jo och soen, dass, ok, mir an Zentraleuropa waren zu deem Zäitpunkt, mengen ech, schonn e bësse méi, mat der ganzer Metal-Spart bewappnet. Heescht, d'Medien wossten awer, och wann et net appreciéiert war, et war net esou, wéi soll ech soen, verhaast wéi an engem Land, wat awer nach ëmmer extrem chrëschtlech ass, wéi Norwegen. An wann s de dann natierlech an engem klengen Duerf bass, wéi esou viller, well ok, Oslo ass well elo eng, eng grouss Stad an esou, an se sinn jo all wierklech praktesch bëssen aus allen Zent, aus allen Ecke vun Norwegen komm, Mee net iwwerall ass dat ass dat ugesi ginn, gell? Nee, guer net, guer net. Ah, wierklech.
Bon, dozou bréngt natierlech och, datt et haut nach ëmmer schlecht doriwwer geschwat gëtt, eben well déi gewëssen Herrschaften och Verschiddenes gemeet hunn, wat dat ganzt Land carrément gerëselt huet, gell? Jo, jo, jo. An engem zimlech extrem Aart a Weis. Jo, et war eng Zäit schen, do war Norwegen weltwäit an den Noriichten bekannt, well et do e bëssi méi waarm ginn ass. Jo, jo, jo.
Et gouf méi gegrillt.
Jo, also se hat esou eng kleng Zeen entwéckelt gehat, verschiddene klenge Leit, si wollten eben extrem Musek maachen.
A virun allem och extrem sinn. Extrem sinn, extrem Image hunn. Image liewen och also net nëmme lo vläit net vun allen, mee e Groussdeel vun deene Leit ware jo awer esou, okay, ech si lo extrem an ech liewe mäin Liewen, influenzéiert vu menger Musek, wou ech gär hunn a wou ech selwer maachen, zum Maximum aus. An engem esou engem Extremismus, datt et schonn iergendwou. Solle mer un iww un déi Grenzen, wou Norwegen kannt huet, koum ass. Mhm.
Jo. Äh, dat war dann. Hun ech de Fuedem verluer, Mary. Nee, alles gutt. Alles gutt. Soe mer esou, soe mer esou, déi, déi Zeen, wou sech do gebilt huet mat deene puer Leit, Déi haten alt eppes eppes gemeinsam an dat war, datt se wollten aneschters sinn. Mee et kann se e bësse mat der lëtzebuergescher Zeen vergläiche vun deemools, just halt net esou extrem. Du hues net vill Leit, déi dat lauschteren. Déi puer, wou dat lauschteren, sinn dann och zimmlech liicht, soen ech mol, be ze beaflosse warscheinlech gewiescht deemools. An ech mengen de Black Metal oder virun allem dem Norwegian Black Metal gëtt jo och gär, ganz gären dem. Satanismus ugerechent, an der lyrescher Formatik oder einfach an deem Wee, wéi se et ausgelieft hunn. Genau, genau, kann een definitiv soen. Komme mer eng Kéier zréck e bëssen op Mayhem. Déi haten jo am Ufank just aus dräi Läit bestanen gehat, eben den Euonymus, den. Necro Butcher an am Ufank war nach de Mannheim, deen den Drummer war, spéider hien duerch den Hellhammer ersat ginn ass. Si haten d'Demo, also d'EP Deathcrush hat se mam Sänger, elo komme ech net méi op den Numm, war net den Attila, et war de Maniac, dat war hiren éischte Sänger gewiescht, deen duerno och nach Albume mat hinnen opgeholl hat. Hie war duerno fortgaangen an da war e jonke Kärel aus Schweden komm, de Per-Yngve Åhlin, deen och besser bekannt ass ënner sengem Stage-Numm Dead. Eng zimlech eng wichteg Figur. Ech fannen, hien ass eng ganz wichteg Figur an deem, wat sech geprägt huet. Mat him war dat och immens opkomm mam Corpse Paint. Hie war den éischten, net, ech wëll net soen den éischten, mee hie war Mat eng vun den wichtegsten Persounen déi sech wierklech mat Corpse Paint op der Bühn gesaat huet an do gesongen huet. Virun allem huet et do erem erausgestach well mir hate jo scho gesot Corpse Paint gouf et theoretesch gesinn och scho virdrun mee et ass mat kenger mat kengem Genre identifizéiert ginn. Et war einfach do.

Voilà, och Immortal, déi et haut nach gëtt, gell? Ja. Déi kanns der guer net méi virstellen ouni Corpse Paint. Ging, ging kee sou kennen och, gell? Nee, nee. Ech mengen, an dat war jo, ech mengen säin Stage-Numm war dat, an et ass jo dorëms gaangen, wanns de Corpse Paint an d'Gesiit schmiers, dann ass et fir dass de effektiv wéi eng Läich ausgesäis, an ech mengen dat huet dech dann och deementspriechend nach méi an Trance gesat, an fir dat, ze sange wat de do gesongen hues an hien war eng ziemlich ja och depressiv Personage so wie so wie der vielen Artikele steet an och wie verschieden Leit et deemols dokumentéiert hunn wat so wie beschriwwe gouf war furchtbar depressiv an hat anscheinend als Kand eppes wéi eng Nahtoderfahrung gemaach gehat. War säitdeem zimmlech faszinéiert vum Doud, dofir hunn ech och selwer esou genannt gehat. Wat och eng witzeg Anekdot ass, wou e seng Demo-Tape un Mayhem geschéckt huet, fir als Sänger virzespetze bei hinnen, fir virzesangen, hat en en Tape geschéckt an do war eng Enveloppe. Do war e Kräiz dran, wou eng Maus, eng doudeg Maus dru ugenolt war, déi scho faul war.
An dann eeben nach d'Kassett, wou en säi Gesang opgeholl huet. Da gesäit ee schonn, wéi ofgefuckt Zadoubels war, ne? An en aner Trademarks vun em, en hat ëmmer säin Gezei hat e verbuddelt iergendwou am Gaart. A wou se Concert haten, hunn en dann ausgegruewen an ugedoen, fir eeben esou och. Och ze richen wéi eng Läich.
Wéi eng Läich, wéi en Doudegen, ne? Jo, an wann s de da schonn, wéi mer scho virdu gesot hunn, wann s de dann eng Grupp vu Leit hues, wou wëllen extrem sinn an dann schéckt een der esou e Package mat esou eppes dran, ma deen ass direkt wëllkomm. Deen ass direkt wëllkomm, genau. Deen huet, deen huet déi selwecht dekadent Ideeën wéi mir. Ja wat wat ass leider mam mam dat geschitt dat ass leider net al ginn si so
sinn mengglech een een Album oder mol net un d'EP gemeet ne
puer Lidder opgeholl awer een Album mat Team gëtt et net gëtt just eng jo live Album live in Leipzig méi dat ass bei Team. Ah jo, stëmmt, jo, stëmmt, genau. Ass den eenzegen Album mat him drop. Jep.
Wat schued ass, well et eng mega prägnant Stëmm, eng mega gäil Stëmm fir de Black Metal, ne? An jo, en ass fréi vun eis gaangen, well wéi gesot, e war depressiv an dat ass him zur Verhängnis ginn, datt en sech ëmbruecht huet, ne? En hat sech mat enger Schroutflënt an de Kapp geschoss an hirem Haus wou se ëmmer geprouft hunn. Yep.
Dann ass den Euronymous komm, hie war den éischten deen seng Läich fonnt huet. Wat mësst den normalerweis rids Police? Wat huet hie gemaach? Virun allem bass de mol schockéiert, gell? Bass schockéiert, jo. A wahrscheinlech bläers de mol eng gewëssen Zäit ronderëm, mä mir wësse jo net genau, mir waren net dobäi. Jo, mir wësse jo net wéi e reagéiert huet, ne? Dat kann haut kee méi soen, well et ass kee méi um Liewen. Mä dat ass awer sécher. Dass en eppes gemeet huet an dat ass wat de Pit elo wollt soen. Jo, e war dann neit erausgaangen, war sech op der nächster Tankstell e Fotoapparat kafe gaangen, ass erëmkomm an huet Fotoe gemaach vu senger Läich. Jo, an dat ass jo och da spéiderhi fir, wat war et? Fir Bootleg ass dat, jo. Dawn of the Black Hearts ass dat geholl ginn. Wat jo och schon mega krass ass, dass iwwerhaapt iergendeen dat ging esou veröffentlechen, mee dat war wierklech déi Zäit esou. Et huet et huet einfach nëmmen esou dekadent an extrem misse sinn, dass et iwwer all mënschlech, ja mënschlech Rechter wëll ech elo net soen, awer all normale Verstand gaangen ass, gell.
Ass och vill driwwer diskutéiert ginn, datt den Andy Hieronymus an den Dead selwer, déi waren sech anscheinend ni ganz gutt géigeniwwer, gell? Den Dead huet ëmmer Draum verlues, wann de Hieronymus rakomm ass an esou weider, ne? An et gëtt gemunkelt, datt hien en och e bëssen an den Selbstmord gedriwwen huet a gesot huet, Maach et dach einfach, maach et, well. dem Image vun der Band dann dee Moment och géif gutt goen. Mir sinn extrem, mir maachen extrem Saachen, eise Sänger huet schonn de Kapp ewech geschoss. Jo, dat ass en Trademark, wou och dann et net kal léisst, gell, wou et wiertlech, gell, zemools an enger Zeen, déi dann dee Moment wierklech e gewëssene Wuesstum huet, dann ass esou eppes natierlech leider Gottes ein gefundenes Fressen, wéi ee sou seet. Mee wat ass do nach geschitt? Hien huet d'Fotoen, war ech meng mat enger Polaroid oder se huet en Foto gemeet. An en huet jo och dunn an dat huet jo dunn am vung alles e bëssen ass en an vun d'Box agaangen. En huet dem äh, Necrobutcher se gewisen an Necrobutcher an den Dat, dat waren awer déi sinn ziemlichch gut mat en eens ginn. Dat waren ja. se guer gut Kolleege mengen ech. An ja, ja, ja, ja. äh, en huet dat den Necrobutcher, wou awer och

fir Unhänger draus ze maachen, fir eng Ketten oder esou Saachen. Et gëtt awer och driwwer gemunkelt, ob dat elo wouer ass oder net. Ja, ja, ja. Da ass och vill Image dobäi an ech menge mir kënnen eis just un deem orientéieren, wat mir selwer liesen oder gesinn hunn. Jo, un de Fakten, déi et iergendwou gëtt, déi iergendwou bestinn. Mir hunn an aneren, an enger anerer Episod, an der Heavy Metal Cinematics, hate mer och driwwer rieds, well et jo och méi wéi ee Film iwwer déi norwegeg Black Metal Zeen gëtt, wou dat. Ob et elo richteg ass oder net, mee et ass gutt genuch duergestallt, fir datt ee sech ka virstellen, wéi krass et deemools do war. An dat war, wat, wéi heescht de Film? Until the Light Takes Us ass een Dokumentar op jidde Fall. Deen ass, mengen ech, méi wichteg wéi de Film. Ass mat dat Bescht, wat ee ka kucke fir de Black Metal Fan.
Mee de Film iwwert halt déi dräi Personnagen, wou alles e bëssen dominéiert hunn an där kuerzer Zäit wou wou den norwegesche Black Metal sage ech mol Fouss gefaasst huet an esou séier wéi en do war esou séier war en am Fong och erëm esou fort, kann ee esou soen, ne? Ech weess do si vill Puristen déi soen, nee dat ass net wouer an awer soen der ganz vill, nee den u sech ass schonn den norwegesche Black Metal ass ass gestuerwen wéi den Death gestuerwen ass. Dat sinn der och ganz vill wou dat soen. Obwuel ech do net där Meinung sinn, mä dass awer nach méi do ze soen. Jo, jo, do si mer an den Nongzeger, ech mengen dat ass 91 gestuerwen. Do muss mer dann och nach eng aner wichteg Band uschwätzen, dat ass Darkthrone. Absolut. Déi hunn och 91 en Album erausbruecht. deen zu deer Zäit awer nach komplett Death Metal war an absolut guer näischt mat Black Metal ze dinn hat. Dat war Soulside Journey an dann, jo, wou déi ganz Zeen ëmmer méi un d'Rulle komm ass, déi ganz Zeen ëmmer méi Beléiftheet kritt huet am Land, gell, hu si dann och hire Stil geännert, ne, an dann wollten se eeben och, wéi mer schonn an der Episode virdu gesot huet, eeben esou. Sou rau an wëll an schlecht wéi nëmmen méiglech klengen. Dat huet se och gemaach. Dann koum den zweeten Album A Blaze in Northern Sky, en Album deen ech mega gären hunn. Wou se mat deem komm sinn an den Studio haten se och gesot, hutt dir se nach all? Do kënnen mir net verëffentlechen, dat do muss geännert ginn. Wéi si gesot, sou de Fenris, de Fenris ass den de Kapp vun vun Darkthrone, Songwriter dann an Nier in the Womb a gläichzäiteg, hien huet da gesot gehat, dat do muss sou kléngen, dat ass Black Metal, dat muss sou kléngen, wann dir dat net wëllt erausbréngen, da brénge mer et wou aneschters eraus. Dann hues de veröffentlech an et war e schäiss Klassiker ginn dann. Jo, jo, déi och dëst Joer ënnert anerem nach en neien Album erausbréngen, wa mer schonn dobäi sinn. Am Juli. Also Dark Throne ass nach ëmmer do. Jo, dat war wierklech den Trademark generell. Mir hunn et schonn oft hei am Podcast gesot, Black Metal muss knaschteg kléngen, soss ass et keen. Dat war zumindest zu där Zäit an der norwegescher Zeen esou. Du stell der vir du hues, ech wees net, du hues sou een 5 5 Watt Verstärker gell deen sou grouss ass, deen sou grouss ass wéi ech wees net sou grouss ass wéi däin Handy mëttlerweil an an du hues du hues 3 3 Switches drop, een ass Volume, deen aner ass Gain an dat anert ass Treble gell, dat muss alles op Maximum sou an dann an der spills de halt e puer e puer Cower Power Chords drop mat e bëssen. Mol net Blastbeat, Blastbeat hat am norwegesche Black Metal nach net esou de Fouss gefaasst wéi méi spéit. War e bësse méi spéit, jo. An, ähm, an da muss de wierklech knaschteg opgeholle Batterien. Am beschten hëls de alles einfach mat esou engem, weess du, esou déi, déi Kannerophuelgeräter, wou d'Kanner esou hunn, mat engem Mikro drun fest. Domat hëls de et op, voilà, an dat ass dann deng, deng, deng fäerdeg Versioun. Jo, dat kléngt elo alles fuerchtbar, wann en dat esou, wann en dat esou seet, gell, An mee awer. et huet awer eppes, gell. Et huet eben dat, dat. Dat, dat Knaschtegt, du weess, obwuel s de mengs, déi hunn sech guer keng Méi gi, mee nee, et ass eeben net vill Zäit verluer ginn mat massive Produktiounen, mee et ass einfach ëm den Inhalt gaangen. An si wollte jo am Fong och dem Death Metal an dem Thrash Metal an dem Glam Metal virun allem wierklech esou, nee, dat do ass, dat do brauch kee Mënsch. Metal muss esou kléngen an voilà, gell? Genau, genau.
Si waren, also wéi gesot, si waren alleguer Fans vun der, vun extreme Metal gewiescht, ne? Mee si waren alleguer extrem onzefridden, wéi sech den, den Death Metal an den USA entwéckelt huet, ne? Ja. Jiddereen ass bei, bei de Scott Burns gaangen an wollt en super gäile produzéierten Album, Ja, Sellout eben, ne?
Gemaach kréien. Genau.
A genau dat ass hinnen total géint de Stréch gaangen an si hunn dat, si hunn u sech dat gehaasst, ne? Den, déi Entwécklung vum Death Metal. an da wollten si eng Rebellioun eng eng Antimusik dogéint maachen ja. och gelongen ass dat ze soen. Ja an du hast du dann noch war die Song dat ass aus hirem hirer Ideologie äh, des, dem deser Grupp des ähm, Black Circle de schwarzen Circle, den genau, schwarzen ja. Zyklus oder de, de schwarze Krees wo sech du gebild huet aus dee Musiker wo einfach gesot hun nee. Mä man dat lo Vimi krass an. Um, Ouni Récksicht op dat, wat gefrot ass. Mee bei u sech bei d'Roots vun der Musek an enger gewëssener Hisiicht, gell?
Jo, de Euronymous wollt der Saach dann och nach e bësse méi, wéi soll ech soen?
Hie war de Kapp dovun. Hie war definitiv de Kapp vun der ganzer Zeen. Hien huet dann e Buttik opgemaach, e Museks. Geschäft, Plackebuttek, deen Helvete geheescht huet, norwegesch fir hell, a gläichzäiteg huet en och e Label gemaach, Deaflak Silence, wou hien dann doriwwer wollt Bands rausbréngen, alles wat extrem ass, alles wat Black Metal ass, wollt hien doriwwer vermaarten, net nëmmen Norwegen awer och. Iwwer d'ganz Welt, mir haten oft Kontakt mat villen südamerikaneschen Bands oder zum Beispiel Psy aus Japan, mat deenen haten Kontakt gehat a lénks a riets ne.
Dat war jo wierklech esou, wéi soll ech soen, hien huet awer wierklech alles decidéiert, gell, also et hat wierklech keen aneren do ze soen ausser hien. Jo, jo. A wann dann effektiv mol eng Persoun do am Krees gemengt huet, e misst de Mond opdoen, ass et meeschtens eskaléiert. Op eng, op eng bësse méi déi krass Aart a Weis, ne? Mee dozou komme mer jo och nach. Jo, esou eppes feelt e bëssen zu Lëtzebuerg. Ech mengen, jo, mir hunn den CD-Buttek beim Palais, mir hunn och schonn oft genuch erwähnt, et ginn leider net genuch Plackegeschäfter méi. A wann, dann fanne mär net dat do, wat mer gären hätten. Dat heescht, Dat kënnt och leider ni méi rëm. Leider net, mee et huet esou eppes charmantes. Ech verléiere mech esou gär an CD-Butteker, gell, an an datt datt herrlech, gell. Ech ech ech ka mech erënneren an der Schoulzäit, och zu Esch war eng Zäitchen, mä mir schwäifen natierlech an dohin, mee dat ass normal, zu Esch war och eng Zäitchen en, Soit disant e Geschäft vun dem CD-Buttek beim Palais. Oh Mann, wat hunn ech do Nomëtteger verbruet! Dir seet mir elo näischt, muss ech soen. Nee, e war an der, an der, an der Uelzechtstrooss, zimmlech uewen. Okay.
Dat war, do hunn ech och extrem vill kaf. Do hunn ech souguer méi kaf, well et fir mech ëmmer.
Nee mol net dat, mee wann ech wann ech de Bus verpasst hunn, dann hunn ech zwou Stonnen an d'Stad gehaang, wat nach emol kee Stress war, mee wann ech de Bus krut, sinn ech op Esch gefuer an hat ech do am Fong nach méi Zäit fir bis owes, gell? Mee jo. Jo, dat ass effektiv eppes wat feelt.
Ech menge mir kafen eis eis Vinylen, eis CD'en entweder carrément op de Merch-Stänn vun de Concerten oder Disc, Disc, Discogs oder wat och ëmmer oder Amazon oder egal. Ja, oder, oder direkt digital, ne? Oder digital.
Oder digital iwwer, iwwer Bandcamp, Bandcamp oder wat och ëmmer, ne? Ja. Ja, dat stierft leider aus. Leider stierft dat aus.
Mee jo, also fir déi Leit, wou dobausse vläit nach effektiv eng Vinyl hunn, Vun Death Like Silence oder eng Kassett mä em Gottes Wëllen halen, well déi ja, sinn gesicht gell ass Gold wäert gell. Mee bon ech mengen déi Leit wäerten dat och sech net äh, ja, ich mein,
Genau genau dat. Ähm, ech menge mir kéinten weiderzéien am Sënn vun. Äh, wou d'Ree zigängeen ass, no deem sech den Zyklus do gebilt huet, si nach puer aner Gestalten opgetaucht. Genau déi wichteg sinn. Komme och dann wann ech dreck Zu enger ganz wichteger Persoun, déi vum Nor aus Norweg kënnt, vum vill weider nërdlech ass Bergen. De Kristian Vikernes, deen dono besse bekannt ginn ass ënnert sengem neien Numm Varg Vikernes, wien sech ab engem gewëssen Zäitpunkt da genannt huet, ne? Ja, den Erschafer vu Burzum. Genau, deen ass, dat war säin One-Man-Projet gewiescht. War och schonn an anere Bands. Niewebäi gewiescht, awer Burzem war dann säin eegene Baby gewiescht, wou hien alleng bestëmmt huet, wat, jo, wat gemaach gëtt. Wat leeft, jo.
Hie war dann och an déi Zeen komm an gesot, ok, dat do gefält mer. An dann ass en och op Oslo komm, wou hie déi ganz Band gehaangen huet an huet dem Jonemboss e puer Demos ofgespillt gehat. An jo, dat hat deem ganz gutt zougeschwat. Muss et och soen, also mir kommen nach weider op Viktor Vikernes zréck, an hien ass eng eng fuerchtbar. Zweeliichteg.
Ja, a
suspekt Figur an der ganzer Zeen, a wahrscheinlech och eng emstridden Figur, an zu Recht, absolut zu Recht. Ja, ja. Awer et muss ee soen, en hat fir déi Zait en absolut Gespier, gutt Gespier, wéi Black Metal soll kléngen. Ja, ja ech mengen, dass, dass, dass hien e riese Kallef ass an, an villes gemeet huet, wat net hätt misse sinn. Äh, genau.
Säi, säi musikalescht Wëssen war fir déi Zäit äh, a virun allem fir déi norwegesch Metal-Welt ziemlech, ziemlech grouss. Ech mengen, ass och dat, wat dem Euronymous e bëssen Och ze bedenke ginn net, well hien huet sech ëmmer selwer um Troun gesinn an iwwert iwwert seng Leit sou carrément sou e Messias op seng Aart a Weis. Hien huet de Leit gesot, du mëss dat a sou gemeet. Ja. An de Warg war do halt awer mindestens genau sou intelligent wéi hien an dofir hu se sech vun Ufank un ni Also se hunn sech zwar gutt verstanen, bis e gewëssene Punkt, mee et war ëmmer mat engem gewëssenen, gewëssenen Hanner. So, mm, den een huet sech Ja. vun dem aneren bëssen so Respekt, ja, mutual beaflosst, respect, so. Op eng, op eng negativ Aart a Weis och beaflosse Ja. gelooss, gell? Ja. An wat och zu Sträitegkeete komm, ne? Ja.
Zwar. Mee doverdrun huet nach, war nach e bësse Feier ginn. Ja, war nach e bësse Feier ginn.
Säin éischten Album, deen och selwer Burzum betitelt war, war natierlech den éischten Album, deen iwwer Death Like Silence erauskomm war. Jo. An jo, dat war dann den Non-Plus-Ultra deemools gewiescht. Wat war zwar net den éischten Album vun Death Like Silence, mee et war säin éischten Album. Ech hat gemengt, dat wier den éischten Album. Nee, dat ass nach Merciless. Okay, okay, okay.
Dat war 1990. Ob een dat lo kann erwähnen, well du net. Also man war den echte Black Metal Album. Dat kann e secher so Buchzung wie gesot. Ja ja. Ja, also, et gouf net ganz vill op dem Label ich mein, mir hunn äh, 10 nee, Alben nee. hunn dann ass vill ne. Ich mein, Enslaved hat noch hir nechten Album ja. iwwer äh, der Flat Silence rausbrucht gehabt. Ne? Ja. Äh, jo. Dann, wéi schonn an der Episod och virdru geschwat, dat Ganzt erëlt natierlech och ganz staark iwwer den, op de, op de Satanismus. Ähm, ja. Dat war drop opgebaut gewiescht, ne? Äh, als Rebellioun géint d'Kierch. Am Fong, Black Metal an Norwegen war eng Rebellioun géint alles gewiescht, géint d'Establishment, géint, géint. Amerika, géint gutt produzéierte Sounds, géint d'Kierch, géint alles wat der Punk heescht an. Ech sinn zwar och dovun iwwerzeegt, muss ech soen, datt, ech mengen net, datt déi Band sech deemools gesinn huet, och wann hien Kontakter e bësse weltwäit hat, datt si sech Mayhem oder dee ganzen, all déi Bands wou et do gouf, Dass si sech gesinn hunn, méi wäit goe wéi Norwegen. Ech mengen och net. Ech denken, dass et och éischter géint dee ganzen ultratraditionelle System an Norwegen, dat war wierklech eng Fauscht fir géint, ech soen emol, en norwegescht Regime, wat et net wierklech gouf, mee wat hinnen halt. net gepasst huet, well et näischt mat hinnen ze dinn hat an hir schwaarz Influenza einfach iwwer Norwegen zéie loosse wéi eng Plague, weess de. An jo, doru war natierlech de Satanismus dat gefundent Fressen fir. Fir e Land wat esou am Chrëschtentum an och nach an der, wat komesch ass, an der alheidnescher oder nërdlecher Mythologie awer nach ëmmer vill Fouss faasst, hu se och vill Saache gemeet wou op déi Saache widderspriechen, obwuel herno vill Bands déi an dem Black Metal ware wéi Enslaved och ganz vill. Iwwerholl hunn. Also iergendwou war dat ganzt Geschéinis e bësse paradox. Absolut.
Also, Absolut.
Ähm, ja, dat ass wierklech verréckt, wéi et esou wäit komm ass, wéi sech dat Ganzt entwéckelt huet. Dat ass och schwéier engem, engem ze erklären, wat ass deemools esou geschitt. Du kanns net einfach soen, äh, jo, an Norwegen hunn e puer Kierche gebrannt, huet deen esou ugefaang. Dat ass ze einfach. Du kanns awer och net soen, jo, do hunn sech déck vill Leit ëm, ëm, ëmbruet, äh, well se sech net äh, verdroen hunn. Esou, dat passéiert weltwäit, weess de, leider. Mee et huet nach méi méi Dekadenz hei iergendwéi, well et eben och an der Musekswelt ass, vun deems de ech mengen ok eng eng eng eng Mafia oder oder oder wann s de illegal Geschäfter dreifs oder sou kloer gell, do komme Schéissereien op, Messerpickereien an sou. Mee sou geziilt, soen ech emol, wann ech dat Wuert geziilt kann huelen, sou geziilt. Attacke mat der Musek gouf et bis dohin awer net. D'Musek ass net geholl ginn, fir dat Propaganda ze maachen, soen ech emol. Wou fänkt een do un bei den. Bon, do ass elo schon erwähnt, ne? Ja. Do hat da gebrannt, ne? Ja, soe mer mol esou, den, den, ech mengen de Wark hat him gesot, dass hien iergendwéi ee kannt huet, deen huet anscheinend eng, an, an, an Norwegen muss ech soe vill Kierche waren alt aus Holz, ne? Ja, ja. Holz brennt gutt, ne? An, En hat en ass bei de Euronymous gaangen an huet gesot hei ech kennen een deen deen hat dat anscheinend eng Kéier probéiert eng Kierchen ze fänken, also dat wär déck gäil, dat Gefill wär déck gäil. Sou huet en et emol zumindest esou erkläert. An laut villen Dokus huet den Euronymous gesot, Jo. Géi mar dat an da kënns de zeréck an da sees de mer wéi et war. An dat huet en dann och gemeet. Ech weess net méi wéivill Kierche gebrannt hunn, mee et waren der vill. Also
bis spéit an d'Nonzeger eran waren et iwwer 50 Kierchen a ganz Norwegen.
Bis 95 mengen ech war déi lescht, iergendwou dorëmmer. Am Ufank konnts de nach alleguerten Eng oder zwou Hänn opzielen, déi Kierchten gebrannt hunn, mee wou bis eraus komm ass, datt dat alles op der extremer Musekszeen baséiert huet, gell, do waren natierlech och nach Fans vun der Musek, déi och rausgaange sinn a weider Kierchen a Brand gestach hunn.
Ech mengen, bis spéit an d'Donkeschd eran hunn iwwer 50 Kierchen a Norwegen gebrannt gehat. Dat ass jo och net grad näischt. Nee, nee, guer net.
Dat ass schonn zimlech hardcore. Et ass, wéi mer et d'lescht Kéier gesot hunn, et ass Gott sei Dank keen do zu Schued komm. Genau. Also.
D'ass keen gestuerwen. Deen éischten, deen éischte Brand, wou awer suspekt war, just am Sënn vun, hm, ka sinn, datt et gouf et e kuerzen oder esou, dat war den 23 Mee 92, huet déi éischt Kierch gebrannt. An dunn ab Juni war et dann dunn wierklech, ech menge schonn weltwäit an den News iergendwéi. Dat war den... Ja, wat och déck oft am Mond geschitt ass, sech ëmmer widderholl, den Akten, ne? An dat war och déi éischt Kierch, wou anscheinend de Wark méi wéi sécher dru bedeelegt war. An, jo, wat hues de dovun, esou eng Kierch unzefänken? Ech weess net. An hirer Hisiicht war et halt. den hiren, hir Versioun vum Satanismus, wou halt der Extremitéit äh, zougeschriwwe war, esou präiszeginn, dass mer einfach alles vun der aler Welt, vun der aler gleeweger Welt zerstéieren. So hat ja. de Molenki gesot, méi hie seet all Kees eppes aneschters dofir. Ja, das war e bëssen esou, si wollten den, de Chrëschtentum komplett verdreiwen. Aus Norwegen an zréck op den alen heidneschen, paganism, Glawen zréck goen, well dat war, well d'Chrëschten dat jo dat selwecht gemaacht wéi och den Glawen deen se deemools haten. Déi nördlech Mythologie hunn se och verdriwwen an gesot, dir gleeft elo e Gott, soss. Verschidde Schlechtes, ne? E bëssen esou, jo. Jo, also wat dann, dat war dann och esou e Fuck you géint d'Kierch gewiescht, ne? Trotzdem fannen ech et zimlech bescheuert, well vill vun deenen Kierchen, déi dommels gebrannt hunn, waren nach Kierchen aus der aler Zäit gewiescht, ne?
Dat fannen ech net dat Schlëmmst drun, ne? An dann och dat, ech mengen am Endeffekt, Den eenzegen deen dorunner leit ass deen dee Steiere bezilt, well dee muss dofir opkommen. Jo, an dowéinter ass et och esou schnell an d'News komm, well wierklech do all Woch huet iergendwou eng Kierch gebrannt, gell? Jo, jo.
Et ass elo net gewosst, ob, ob, dat muss een natierlech och soen, ob just dee Black Circle bedeelegt war. Mee wa bis eppes an den News ass, an mir kennen dat, zemools an enger Zäit wéi elo, Medien sinn alles, a wanns de dann an deem Land wou Norwegen ass nach sou Leit hues wou vu dëser extremer Liewensaart a Weis wëllen wëllen Goût verschafen an wou selwer do bedeelegt wëlle sinn, dann kann dat da séier ausarten. Ech mengen dat ass och genau dat wat hei geschitt ass, gell? Jo, jo, et ass komplett ausgeart, komplett vun Mann bis Wier, ne?
Do huet sech dann och ëmmer erëm de Krees zougespëtzt ronderëm de Black Circle. De Hieronymus selwer ass och ëmmer méi nervös ginn an huet sech, jo, mengen ech, wann d'Spuren op dësch geriicht. Voilà, d'Spure fieren awer zeréck, ech mengen. An do kann ee wierklech soen, datt spéitstens do, ab de Church Burnings, war de Black Metal, Och nach haut gestempelt fir extreme satanistesch Ritualer, wéi dann zum Beispill eng Kierch verbrennen. An do ass dann och déi ganz Musek an och zum Deel déi ganz Metal-Musek an Europa och nach eng Kéier esou. An der schlecht Liicht gerode gell? Jo dat passéiert leider all puer Joer eng Kéier wann iergendwou ee mengt e wär e wär méi schlau wéi déi aner. Mee dat ass hei wierklech dat muss e grousse Coup gemeet hunn fir d'Metal-Welt. Wann ech elo kucken, du hues et och virdu gesot, da ass vill vun deene Kierchen, leider net all,

An spéitstens do huet et och ugefaangen, wéi de Pit scho gesot hunn, gesot huet, de Euronymous ass nervös ginn, Oslo ass carrément vun de Flicken duerchgekämmt ginn, Bergen an all déi aner Uertschaften, wou, wou iergendeen gewunnt huet, wou eppes domat ze dinn hat. An do sinn halt och d'Aen dann op Helvete, op de Shop vum Euronymous gefall an, Jo, an dunn hunn dann déi gewëss Spannungen an deem Black Circle ugefaangen, wou dann, jo,
den. Do war nach eppes Schlëmmes geschitt. Jo, no zwou Saache souguer. E puer Saachen, jo. Ech kommen elo emol op eng. Also, wéi gesot, et hat scho mëttlerweil och schonn e puer Bands gegrënnt gehat, ne. Et gouf schonn Emperor, et gouf schonn Immortal, et gouf schonn Enslaved an esou weider, ne. Jo. Et huet, et huet, et huet sech verbreet, ne. Ech mengen, mir mussen och e bësse iwwert d'Musek schwätzen, ne. Da war dann. De Faust, den Drummer bei Emperor war,
deen hat dann een ëmbruecht gehat an engem Park. Ech weess net, wou ze loossen, do hat een ëmbruecht gehat, den Homosexuellen. Et weess ee bis haut net genau, war dat elo e Mord aus Haass gewiescht, war et. Et gëtt deelweis, gëtt an der Zeen gemunkelt, datt et vläicht. Faschismus.
Nee, nee, nee, nee, dat ass souguer nee? Selbstverteidigung war. Okay, ma du, mm, okay. Dat kann keen beweisen. Et ginn just Leit, äh, déi de Faust perséinlech kannt hunn, déi dat a Betracht zéien. Äh, wéi, wéi et war, wees am Endeffekt keen. Um Ballfall huet hien en Tippchen ëmbruecht, äh, wou och laang no Mörder gesicht ginn ass. Awer si haten absolut keen Unhaltspunkt, wien dat kéint gewiescht sinn. Mhm. De Faust selwer hat zu deem Zäitpunkt äh, am Helvete gewunnt gehat. Schein. An engem Lach.
Genau wie am Film ähm, am Film äh, Lass of Chaos, Chaos ja. auch so, so, so Bett ja, ha, der Take. genau do se gepennt gehabt ne? da war een een zu een opgebaut wie du muss dann mhm. ja dat war dann Dat éischt wat sou d'Ronn och gemaach huet am Inner Circle, ne? De Faust huet een ëmbruecht gehat. Jo.
Ech muss da soen, ech hat se och e puermol gelies, dass et ganz vill Sourcen hu behaapt, dass déi deen Homosexuellen, wou se do ëmbruet hunn, oder wou hien do ëmbruet huet, dass deen och enger aner Ofstamung war, Ech weess lo net, well et awer och en nërdlechen Numm hat, mee dat kann ee lo net esou wierklech soen. Mee dass et och eng faschistesch Hannerbegrënnung hätt, mee egal. Et alt erëm ass eppes geschitt, wourëmt d'Musek de béise Fanger gewise krut. Jo, jo. Mee bis do war dat Feier nach net erauskomm, wien dat war. Jo. An dunn ass hien dunn, ech mengen, hien huet sech selwer gestallt, nee?
Oder? Ah, nee, hien ass Synekriz, Synekriz, kuerz nodeem eppes anescht. Shit ass fort pap elo wahrscheinlech ass nix wäerte kommen. Yes.
Wéi gesot, wéi mer scho gesot hunn, zwëschent dem Euronymous an dem Vag gouf et ëmmer méi Sträitegkeeten. Et goufen och Geldproblemer, den Euronymous konnt de Vag net ausbezuelen an hei an do, well e selwer pleite war, ne? Yep.
Wou sech dat Ganzt dann zougespëtzt huet, huet de Euronymous selwer säi Buttik zougemaach gehat. Deathlag Silence war bis do och scho bal dout gewiescht. Dann gouf et nach dee berühmten Interview mam Varg, wou en interviewt ginn ass, wou en sech awer verstoppt huet, datt en net erkannt gëtt am Video. dann deelweis schonn geprahlt huet mat de Kiercheverbrennungen an och datt datt dee Mord dee geschitt war ee vum Inner Circle gewiescht war, ne?
Wat zimlech bescheuert war. An natierlech ass dann ab deem Moment wosst jiddwereen, ok, dat ass effektiv déi Clique do gewiescht. Jo, do geschitt eppes.
Mee et war, et war jo nach net fäerdeg, leider, gell? Nee, de Wrak war elo kuerz festgeholl ginn, awer um Mangel u Beweiser hunn se dann lafe gelooss. An jo, dann géif ech soen, komme mer op den glorreichen Owend 93. zréck, den August 1993, wou de Wrak vu Bergen erofgefuer ass op Oslo, wollt mam Johannes schwätzen, mir wëssen net genau, wat en am Kapp hat. wat de wollt, mee si wollten anscheinend diskutéieren an et ass domat ausgaangen, datt den Hieronymus dout ass a vum Warg erstach ginn ass.
Wat war et? 23 Messerstéch? 21 mengen ech, nee pardon, 23, du hues Recht. Jo, aus Selbstverteidegung, ne? Anscheinend war et aus Selbstverteidegung, jo. Et war. Dat war dann, dat war de Moment, wou. Hat een et op opgehalen huet esou ze soen. Jo, deen eenzegen, deen eenzegen u sech, wou bei désem ganze Virfall soi-disant als, als, jo, Zeie kann een net soen, well e war anscheinend net mat eran, dat war den, wéi heescht e, Blackthorne, gell? Hien souz am Auto an hien huet anscheinend sou munches matkritt. Mee et gëtt halt vill Versiounen, ween da lo. ween fir d'éischt ugegraff huet. Dat ass e bëssen schwéier ze soen a mir wëllen eis hei och sécher net op iergend eng Säit stellen, well egal wéi ass de Euronymous ass dout, ass den 10 August 93 gestuerwen a mat him ass wierklech eng, eng ganz, e ganze Genre ënnergaang. A verschwonnen an et wäert och ni méi esou rëmkommen, well ech denken net, dass, dass de Black Metal, esou wéi mir en haut kennen, an déi modern Versioun vum Black Metal vläicht net esou séier zu deem ginn ass wéi haut, wann hien nach do wär. Ech mengen, dat hate mir zwee souwisou schonn eng Kéier driwwer rieds. Wat ass dono geschitt? Jo, dono ass, dat war jo leider, soen ech emol, nach net fäerdeg, well Den Wark ass wivill mol ugeklot ginn an ass dunn och fir schëlleg schëlleg gesprach ginn. En huet 21 Joer missen am Bing bréngen verbréngen. En huet wivill oh, sinn esou vill Saache bei em fonnt. Ech mein 150 Kilogramm Sprengstoff oder esou. Also fir en ass fir alles ugeklot ginn prinzipiell. Wat awer déi ganz Zeen ausgemeet huet, dat muss de och soen, gell, ob dat lo hie war oder net, mee et war méi einfach déi Zäit Sou, mir hu lo een effektiv, wou eppes gemeet huet an an net nëmmen eppes, héchstwahrscheinlech. An et ass dann alles un him ausgelooss ginn. Do ëmsou richteg, gell? Mäi Gott! Jo, awer och net alleng, ne? Ech mengen, de Faust hunn se deemools och kritt gehat. Hie war jo net esou laang.
Hie war, meng ech, véiert, boah, 14 Joer ass och nach ëmmer verdammt laang, mee. An och den de Samos vun Emperor, dee war och wéinst Brandstëftung vu Kierchen am Prisong gewiescht. Ja, dat ass soen, mee.
Et waren der e puer, ne? Mee de Warg hat halt, wéi s du sees. Hie war d'Haapt. Hie war den Haaptdéngens, gell, de Culprit, wou alles krut huet. Mee et huet en awer och net wierklech gestéiert. An dat ass zum Beispill eppes, wou ech ewell dono zu dir gesot hunn. Dass, ech mengen, dass ee vun den eenzege Museker, wou bal seng ganz Karriär am Bing war, an en huet säin, ech soen emol, säin, oder Buff zum hire meeschtverkaaftenen Album, kanns du net soen, mee hire gréissten Erfolleg war Philosophem, an deen ass am Bing geschriwwe ginn, gell? Nee, neen, fir genau ze sinn, en hat e virdrun och scho geschriwwen, an e war verëffentlecht ginn, wou hien am Prisong souz, awer en hat e scho virdrun opgeholl. Ah, ech hat gemengt, en hätt en do opgeholl, okay, dann hunn ech mech giert. Mee bon, ass egal, ech mengen, en huet, en huet bis virun e puer Joer huet Burzum nach ëmmer en Album erausbruet. Bon, hien huet herno, wéi en erauskomm ass, huet e missen Norwegen verloossen, ënnert, ënnert esou munche Grënn, wéi der mëttlerweil wësst, gell? An en huet sech iergendwou a Frankräich ofgesat an en taucht och nach ëmmer op YouTube-Channels op. En huet, ech menge véier, fënnef YouTube-Channels, wou e probéiert, och haut nach seng Versioune vun dësem famousen Owend duerzestellen. Als kléngt alleguer anescht. An dass, jo, dass ëmmer eppes anescht ass an et geet praktesch guer net méi ëm d'Musek. En huet nach puer Albe gemeet, wou e bësse Metal-orientéiert waren, mee ech mengen alles, wat dono komm ass, Spéitstens no, wéi den Album geheescht wou Hail Odin drop ass, ab do Ways of Yore oder esou huet e geheescht mengen ech, do war just nach Paganism,
spirituell,
rituell nërdlech Melodien, aneschters kann ech net soen, ambient esou e bëssen. Jo,
muss een och soen, am Prison hat en sech, bon, war wahrscheinlech virdru schonn staark esou ugehaucht, ne, mee am Prison hat en sech och ganz, ganz schnell der rietsradikaler Zeen ugeschloss gehat, ne. Dat war och dann, bis haut ass dat nach ëmmer Deel vun sengem Liewen, ne, an dorëms geet et och deelweis an sengem Youtube Channel Tellurian Perspectives, deen elo net méi gëtt, dee vu Youtube gelëscht ginn ass, mee. Do gesäis de ganz gutt, wéi dee Mënsch nach ëmmer tickt, wéi seng Denkart a Weis ass géigeniwwer aneren Auslänner hei an do an esou weider. Wäisse Supremacist, gell? Jo, jo, jo.
Ech si wäiss an ech hu Rechter. Ech mengen, et gëtt jo souguer e Video vun him, dee heescht Am I a White Supremacist? Ah, jo, ka sinn, jo. An de ganze Video laang kënnt en och guer net wierklech op de Punkt. E schwätzt déi ganz Zäit ëm de Bräi laanscht, awer. Sou wéi en tickt, jo, en ass een, definitiv, gell. Et ass en absoluten, net en absolute Vull am Kapp, gell, kann wierklech näischt dogéint soen, ne. Mee wann s de en awer och haut nach kucks, an ech wëllt nach eng Kéier soen, mir si keng Unhänger, mee ech fannen et awer faszinéierend, Him nozelauschteren, da verstinn ech och, wisou datt dee schonn a fréiem Alter, well dee war, wat, Mëtt zwanzeg, wéi dat Norwegen geschitt ass, ne, datt en esou schnell do an engem Krees vu Frieme Fouss gefaasst huet a ganz séier, soen ech emol, dem Hieronymus seng Roll hätt kéinten iwwerhuelen. An dat ass jo praktesch dat, wat dat Ganzt e bëssen, esou e bëssen Ueleg an d'Feier geheit huet, gell, fir dat Ganzt nach méi ënner Spann ze bréngen. Mee dat ass schued, well et goufen net ganz vill Bands ënner der Early Norwegian Black Metal Spart. Jo, du kanns theoretesch wierklech déi 10, oder ech mengen 15 Albe sinn et am Ganzen herno, wann s de nach vun anere Plattelabels kucks. Mee et ass, ech denke wat. Awer elo erëm wichteg ass ze soen, ass just deemools ass den den originalen, den richtegen Norwegian Black Metal ass mam Doud vum Euronymous wierklech zu Enn gaangen. An do ass scho bal eng drëtt Well, soen ech elo mol, wou do komm ass. An dat war halt den den New Wave of Norwegian Black Metal. Wou mat mat Isang, mat Emperor, mat Immortal an Enslaved hunn awer genau dat weider gemeet. Jo jo jo absolut. Just awer och bëssen déi ofgefuckte Visiounen einfach op der Säit gelooss a sech wierklech méi op d'Musek konzentréiert. Genau, wat och absolut richteg war. Jo awer richteg awer richteg. Et sinn nach aner Bands opkomm wéi Keep of Kalesyn wou och an de Mëtt Nonzeger, soe mer mol op 95, war et näischt Anormales méi. Black Metal ze maachen an Europa. Déi meescht do ware wierklech schonn déi Bands, wou lo och nach ëmmer do sinn, waren do schonn do.
An dann huet sech och, vue que dat dat sech esou schnell erëmgespaat huet, ass op der ganzer Welt sech de Black Metal explodéiert, ne, gesot. Vun Japan bis an an Polen, bis an Mëtteleuropa, bis an d'USA eriwwer, iwwerall ass Black Metal en Beem eropkomm an awer underground bliwwen. Si waren den de Roots vun der norwegescher Zeen ëmmer trei bliwwen, am Sound an am Stil, an der Aggressivitéit an allem, mee et huet alles, jo, et huet alles op déi norwegesch Zeen ass ass et zeréckzeféieren. Ja ech soen ëmmer, ech soen, also wat ech ëmmer soen, wann ee mech freet, wat schonn e puer Mol virkomm ass elo, säit deem mer de Podcast maachen, Wat géing ech recommandéieren als Norwegian Black Metal Album? Da sinn ech mol gespaant, wat géings du recommandéieren? Fir Leit, wou zwar mat Metal eppes kënnen ufänken, mä awer net, net wierklech wësse wat Norwegian Black Metal ass, wat géings de virschloen? Schwéier soen.
Schwéier soen. Géings de eppes, eppes dann eng, eng, eng klassesch Nummer huelen, wéi zum Beispill aus där Zäit Ufank 90 bis 95 oder géings de eppes méi Rezentes huelen? Bah, wat eppes Norwegesch soll sinn, dann schonn eppes aus där Zäit, ne. Eng Band ass schwéier, fir elo eng Band, de ganze Genre ze representéieren, ne. Ah, ech denken zwar schonn. Ech géif elo net onbedéngt Darkthrone huelen, obwuel. Wat meng Favoriten sinn aus der Zait, mee eben well sie grad mat ee vun den knaschtegsten Sounden hunn, géif ech sie net recommandéieren fir een deen elo ufänkt. Éischter esou Immortal vläicht oder. Hat ech och gesot Immortal. Immortal wéi heescht dat Holocaust iergend eppes. Pure Holocaust.
Pure Holocaust dat wär mengen ech eleng vum visuellen wéi den Album ausgesäit, de Cover an. Jo, wéi de ganze Sound einfach meng ech definéiert ah, du kenns a voll du kenns och du kenns och Dengen zuuel wie heech es Satyricon ass och so en Uwärter fir wéiéischt Beispill ok sou de Winner wär guten Album op engem ze weisen wéi sees de?
Nemme sos de Winner wär op engem Album op engem ze weisen.
Well ähm, Pure Holocaust dauert och net laang gell. Also dat ass och eng eng Trademark vun den early early Black Metal Zeenen. D'Lidder daueren maximum 4 Minutte vläit bësse bësse ganz bësse méi laang. Mee dat ass net esou iwwerdriwwe wéi bei Prog Metal oder esou wou 20 Minutten oder wéi haut zu Daags wou's de wierklech laang laang laang. Lidder hues am Black Metal, mee dat ass einfach nëmmen, jo, wéi den Titel et scho seet, du produzéiers musikaleschen pure Holocaust, gell? Ja, ja, ja. Jo, et gëtt vill, wat elo nach komm ass an Norwegen. Ech mengen och eng Band, déi ech immens schätzen, ass Ulver, déi och mat hirem éischten Album Bergtatt vill. Folk-Elementer an den Black Metal mat erabruecht hunn. An den Slave natierlech, ne?
Ass fir dech och ganz wichteg, ne?
Slave, déi, jo, déi komplett direkt Richtung, Richtung Viking gaange sinn, gell? An ab den 2000er souwisou mega progressiv gi sinn. Wat ass nach? Ok, an, an Norwe, soe mer mol esou, d'huet, d'huet jo iwwer déi ganz Welt, wéi s du scho gesot hues, dunn wierklech verbreet, wann s de elo. Schweden därfs de och net vergiessen. Direkt Noperen, Marduk, Dissection, wéi heeschen se? So mer et.
Ech weess se eben grad net. Eng ganz bekannt norwegesch, Watain, Watain, déi wollt ech elo soen. Jo, dann ass et jo och mat Bands wéi Dimmu Borgir, huet dann och nach eng ganz nei Schinn geholl gehat. Jo, dat war, dat war mengen ech nieft der berühmt-berüchteger englescher Band, well an England Quasar. gouf et nach net vill Black Metal. Et gouf just eng, déi hu sech do e bëssen eppes erofgeschnidden an esou eng Mëschung gemeet. An Cradle of Filth huet vläicht mat hiren éischten zwee Albumen, ech mengen The Principle of Evil Made Flesh war mengen ech hiren éischten, Eischten Album Dusk in her embrace dat war nach knaschteg awer scho mat bëssen eng eng gewësse Romanz, e bësse méi gotesch Elementer. Genau, genau, genau.
Mee si sinn zwar Sellout, genau wéi Dimmu Borgir och, mee se hunn awer, egal ob Leit et elo acceptéieren oder net, se hunn dem Black Metal awer vill Dieren opgemeet. äh, weltwäit fir ja fir och okay, hey, guck wis mir kënne mat Black Metal kënne man kënne mat Hale fëllen gell mhm. an ähm, lo haut ders gucks du dass da net soit disant eng Met Black Metal Band well ähm, Black Metal ass mëttlerweil och just e genre mat enger Fantastiliouns Subgenres dran, ne, do zielen ech Behemoth och dozou, ass Black and Death Metal. Déi awer och als Black Metal Band ugefaangen hunn. Jo, an dunn e bëssen Death Metal gemeet hunn, well se vun Death Metal Produzenten produced gi sinn, zemools Demigod an esou. Evangelion war, mengen ech, dat lescht, an mat The Satanists, ech mengen dat ass den Titel, gell, hunn se.

Sou eng gäil Mëschung aus den zwee Genren, wat hiren eegene Sound ass, e bësse kreéiert, esou gesinn ech et. Jo, an, an, an alt erëm, si beweisen et och, dass et méiglech ass mat dëser extremer Musek Sell-Out ze man, gell? Jo. Och nach elo, ech mengen Dimmu Borgir a Cradle of Filth gëtt et jo och schonn elo laang, laang, laang, laang. Eben, jo. Behemoth gëtt et.

En Album wou ech enke wollt vun enke Burzem zréck ze goen. Säin drëtten Album Wisslisse ta oss war präägend fir dat wat dono mam Black Metal nach geschitt ass. Jo dat war well do ganz vill Synth Elementer mat rakomm sinn an domat eng immens speziell Ambienz an Atmosphär geschaf huet. An dat ass alt gëtt e Subgenre, deen heescht zum Beispill Atmospheric Black Metal, deen nëmmen eleng puer op Atmosphär opgebaut ass. Dat, jo, dat stëmmt.
Ech hunn dee Lien net gemeet, mee elo wou s de et soos, effektiv, gell. An dat ass, mengen ech, e ganz wichtege Subgenre mëttlerweil. Jo, jo. Well wann ech kucken, wann ech meng wöchentlech Eskapaden op Bandcamp maachen an Metal kucken, also Praktesch all zweete Klick ass ouni ze wëssen eng atmosphäresch Black Metal Band. An fir mech ganz wichteg fannen ech och e Land wat ganz staark um kommen ass an alles wat praktesch un alle Genre spart, dat ass Russland. Russland huet massiv vill Bands wou. wou mindestens genau esou kal wunne wéi an Norwegen a wou vläicht genau esou vill ze soen hunn zu deem Thema. Ech menge ech menge generell mir hunn lo wéke schonn gutt duerchgeholl. Ech soen ech soen einfach fir déi Leit, wou wou wëllen hautzudags méi moderne Black Metal fannen, also. Et gëtt genuch. Zu nach Depressive Black Metal, dee wollt ech och nach erwähnen, well ech deen och immens, immens schätzen. Depressive Suicidal Black Metal, dat kléngt fuerchtbar, well et och fuerchtbar depressiv ass, awer et ass echt eppes drun, wat ech immens schätzen. A nee, de Pit ass net psychesch krank, ech kann dat bestätegen. Nee, ech, et huet einfach eppes, gell. Lauschtert enke ran, Bands wéi, wéi, keng Ahnung, Cold World oder Unrequited, Leviathan, Xasthur, wat och ëmmer. Et huet eppes, dat huet och eng ganz bestëmmten Atmosphär. Mee jo.
Do kennen ech och nach eng, déi kéint der och gefalen. Ech weess guer net, ob s de déi kenns. Dat ass Unrequited. Dat ass kee Gesang, dat ass just esou Gejéimers. Ah, dat ass e bësse wéi, wéi eegent e Ghost Bath. Dat ass och nëmme Gejäiz. Jo esou ähnlech esou ähnlech mee deen heiten ass dat ass och esou en solo projet mengen ech an deen bréngt ech menge wuertwiertlech all 3 Méint en Album raus hm, das ass ëmmer okay. geil firwat net okay. an dann an da verstinn ech net firwat Winterson fir d'Frecke keen Album kann huet neigen Episode verloren schaumech raus gut net gesot ah, dat war mein Trademark den net miss raus. Kënner.
Cool. Ja, bah, ich mein, das wie du sees, mir lo wirklich mengg Geschicht durchgeholl. Äh, ja.
Ech ging so für die Leute, wo net wësse wat Black Metal ass. Gib der se eng Chance, das fläit net net de beléifteste Genre bei weitem net, mee huet awer extrem viel Potenzial. An ob et lo déi al Saache sinn oder déi nei, wat mär souwisou mir se misst schonn, ech menge se ass schonn drop, ne? Mir haten eng Spotify-Lëscht gemeet. Genau, déi ass aktiv, déi wäerte mer vläicht esouguer nach e bëssen updaten, well ech mir fannen leider ëmmer erëm ganz vill Saache wou do rapassen, an do sinn esou 50 oder 100 Lidder, mee et ass egal bei deem Genre, well et eben eisen, ech wëll net soe Favorite-Genre ass, mee wierklech e Genre wou eis wierklech vill bedeit. Hu mer gesot, ah, et ass egal, komm, komm, mir maachen einfach alles dran, wat, wat mer gutt fannen. Dat heescht, prinzipiell hutt Der herno eng Lëscht mat iwwer 3.000 oder 4.000 Lidder. Dann hutt Der bis sou an zéng Joer an da kënnt Der eis soen, wéi, wéi se ass. Wa mir dann nach liewen, dat wësse mer jo och net, he. Majo, mee op alle Fall, check dës eran, vläicht ass et spannend, wat Iech gefält. Et ass vun al bis nei, et ass, et ass. Vill Schrëtt drop.
Dass genuch do.
An dobäi mengen ech beloose mer et dann bei dëser leschter leschtem Deel vun vum Black Metal an dann hunn ech Merci fir d'Kommen Pete. Merci fir d'Nolauschteren gënn dobaussen an dann héiere mer äis hei geschwënn zréck bei Kaméidi.
Richteg. Allez dann, he? Jo, tschüssi. Bis dann, tschüss.